Mä, Daja ha, bu gün sizler bilen bilelikde Çeskidördiň grammatikalaryny geçes. Bu günki geçjek grammatikalarymyz Tiň, Bellay, Liňway, Liň. Onda başlaly. Tiň sözi köplenç ören gaty, juda, epesli diýen manada ulanylýar. Bu söz bir zadyň derejesini güýçlendirmek üçin peýdalanylýar. Ýagny, ören, epesli, juda diýmek ýaly. bir zadyň derejesini güýçlendirmek üçin ulanýar. Ol manysynda örän epesdi, gaty diýmek ýaly, bir zat gowy, lezzetli, owadan ýa-da güýçli bolsa, onuň derejesini görkezmek üçin tiň diýilýär. Mysallar, Çy fan tiň hao çy, bu nahar gaty tagamly. Ta tiň, coň biň de, ol juda akylly.

Dik durmak, göni bolmak diýen many. Mysal üçin, şoňa bir mysal bereýin. Ta çiň çi şoň zolu. Ol döşüni gerip ýöreýär. Şu çiň de hyn jir agaç örän dik durýar. Ýo çiň ýo ban, belini dik tut. Ýagny goldamak manyda, razy bolmak, goldamak diýen manyda. Güllük dili baý. Kä wagt birini goldamak, birine tarapdyrlyk etmek manysynda ulanýar. Tiň diňe şular. Tiň gaty kyn däldir. Gaty aňsat diýen men size düşündirip berdim. Suratlarynam şu aşakda paýlaşýan. Düşünmeseňiz, meň WeChat-ym da baý diýip menden sorap bilýäňiz.

Mysal üçin, Opel-a bu işiň üçida men aslynda gitmek islemeýärin. Göreňizdä, men aslynda gitmek islemeýärin, Binlaý. Ikinji mysalymyz, Tiençi Binlaýhyň, ho, howlaý, şa ýyla. Howa başda gowy boldy, soňra ýagyş ýagdy. Üçünji mysalymyz, Ta Binlaý, Ju Hyn Çongming. Ol aslynda örän akylly. Göreňizdä? Aslynda şeýle bolmaly, dogrusynda diýen manysy bilen, duýguly sözlemde ulanyp geldi. Bu ýerde billa bir ýagdaýyň dogrusyny, ýöne soň üýtgeýändigi baradaky duýgyny bildirýär. Ýene-de bir hatar aýdaýyn. Bu ýerde billa bir ýagdaýyň dogrusyny, ýöne soň üýtgeýändigini baradaky duýgyny bildirýär.

Lin sözi köplenç ýazma dilinde ulanylýar. Manysy başga özüçe ýa-da goşmaça diýmekdir. Bir zadyň başga görnüşini ýa-da goşmaça bir zady görkezýär. Mysal üçin, Wo haý ýao lin ýi ge. Men ýene bir ýene bir başgasyny isleýän, ýene bir başgasyny isleýän. Ýene-de bir mysal bereýin. Çiň ni zhao. Liň i ga ren baň maň. Haýyş başga bir adamdan kömek sora. Göreňizem liň sözi gaty gysga manysy. Liň waý, liň waý aýdaýyn indi men size. Liň waý sözi köp halatda gepleşik dilinde ulanýar. Manysy, mundan başgada goşmaça ýene bir zat diýmekdir. Köplenç täze maglumat goşulanda ýada goşmaça pikir

Ling manysy başga bir diýmekdir. A Lingway manysy mundan başga-da goşmaça şeýle hem diýmekdir. Ling sözi köplenç şu ýaňky aýdyşym ýaly ýazma dilinde gelýär. Lingway bolsa köplenç gepleşik dilimizde gelýär. Göreňizde Ling ýazma dilinde, Lingway köplenç gepleşik dilinde gelýär. Manylarynam ýaňy men size çündürdim. Lingwa, lingwa gaty kyn däl we gysgaça. Wideony halan bolsaňyz, laýk basmagyňyzy haýyş etýän. Düşünmedik ýeriňiz bolsa, arkaýyn meň WeChat-ym dabaýyt edip, ýöne WeChat dabaýyt edende hökman men YouTube-dan sizi dabaýyt etdim diýip aýdyň. We düşünmedik ýeriňizi soraň, men gaty gowy düşündirip berýän size. Indi wideodanam gaty gowy düşündirip berýän. Nätse-de wideoda azjyk aljyramalar bolýar. Köp-köp sag boluň.